Dibêjin di demê derbasbûyî de mirovekî jîr û bedew bi kur û keçê xwe re dijiya. Gelek pez û dewarê wî qaz û mirîşkî wî hebûn. Aboriya wî li ser xweyîkirina van bû. Rojekî mirovek hat û mirîşkek wî dizî. Kurê wî çûn ba bavê xwe jê re gotin bavo. Filan kes mirîşka me dizî, em çawa bikin? Bavê wan got, Law zû herin, wî dizî zeft bikin, têra dilê wî lêxin û mirîşka xwe jê bistînin. Kurê wî hatin li ciyekî rûniştin û bi hev re şêwirîn, gotin heyra ji bo mirîşkekî em ê çi herin li pey wî dizî bikevin û çi serê xwe pê re biêşînin. Bavê me pîr bûye, hişê wî nagire, nizane çi dibêje yan na, wisa nedigot. Em nikarin xwe bi van tiştê piçûk ve biwestînin. Li ser vê yekê bi hev re biryar dan fermana bavê xwe bi cî nanîn û dev ji diz berdan. Piştî du mehan an jî zêdetir, hinek rêbira êrişî ser pez û dewarê wan kirin tev dan hev li pey xwe ajotin û birin. Kurê zilam car din rabûn çûn ba bavê xwe gotin bavo rêbira pez û dewarê me tev birin çûn ka rêyekî nîşanî me bide em çawa bikin. Bavê wan bersiva wan wiha da, Go herin dizê mirîşkê bigirin dest û lingê wî bişkênin û mirîşka xwe jê bistînin. Kurên wî dîsa li ba hev civiyan û gotin heyra ev zilam dîn wî ye. Em jê ra giliya dizê pez û dewara dikin ew dibêje herin dizê mirîşkê bigirin. Dîsa gotina bavê xwe li dar xistin û fermana wî bi cî neanîn. Piştî demekî Kurd vê carê ji eşîrekî hinek kesan êrîşî ser wan kirin, gotinê giran ji wan re gotin û pişt re jî keça wî zilamê revandin û bi xwe re birin. Kurên wî wekî hercar dîsa hatin ba bavê xwe, gotin bavo filan eşîrê êrîşî ser me kir. Pêşî çêr ji me re kirin, û pişt re xwe heme revandin ka em çi bikin. Bavê wan got herin dizê mirîşkê bigirin, çend derbê bi keys lêxin û wî şil û şeht bikin mirîşka xwe jê bistînin werin. Her sê bira hatin ciyê şêw re xwe rûniştin û kûr li ser vê gotina bavê xwe melheze kirin. Ji hev re gotin wisa çênabe. Birayê piçûk got ev tiştê tên serê me li ciyekî û dînbûna bavê me li cihê kê em nizanin em ê çawa bikin. Birayê din got, gelo dibe ku nivîşt yan sêr li bavê me hatibe çêkirin? Lewra gotina wî ne di cih de ye. Em dibêjin mal û milkê me tev çû, keç revandin, namûs çû, ew dibêje herin dizê mirîşkê bigirin. Ev ne karê aqilmenda ye. Birayê mezin rabû û got, heyra bi xwedê Bavê me dîn be jî û sêr jî jê re hatibe çêkirin, ez ê vê carê guh bidim bavê xwe û em ê bibînin ka wê çi bibe. Hema rabû ser xwe çû ji malê darê xwe hilda destê xwe li pey dizê mirîşkê ket. Geriya, geriya heta wî di nava zewiya wî de li ciyekî ewle zaft kir, Hema bê selam û bê kelam bû teporepa wî li ser serê dizê mirîşkê heta wî di cî de nîvkuştî kir û dev jê berda û mirîşka xwe anî û hat ba bavê xwe. Bavê wî got ez te pîroz dikim lawê min, her bijî ji te re. De êdî here ji xwe re pal bide heta sibê tiştekî neke û li benda xebera xêrê be. Xelkê bajêr bi rewşa dizê mirîşkê û tiştê hatibû serê wî hisiyan, di nava rojekî de li her deverî behsa wî hat kirin. Rêbirê li kevê bajêr ku pez û dewarê wan biribûn û eşîra ku keça wan revandibûn di nav civakê piçûk û mezin de hema li ba hev biciviyan, ji hev re digotin, Evan bêbava çawa ji bo mirîşkekî hewqas li wî dizî xistine û wî xistine halê mirinê. Me nizanibû hewqas bi xîret in û xwedî hêz û qewet in. Ewan ji bo mirîşkekî wisa kiribin, her xwedê dizane ka ji bo pez û dewarê xwe û nexasim ji bo namûsa xwe wê çawa bikin. Tirsekî mezin ket dilê wan, dest û lingê wan dilerizîn. Wê rojê di tarîtiya şevê de, Rêbira Pez û dewarê wan derhal vegerandin û heta xistin nava Gomê destê xwe ji malê wan şûştin û xwe dan aliyê kî. Û wê eşîrê jî destek cilê nû li keça wî kirin, hinek zêr û zîv pê ve kirin xemilandin, anîn bav bavê wê. Jê re gotine matine xwazgîniya vê keçika teyî xwedî esil ji mezinê eşîra xwe re bixwazin. Hema bi mirovantî be jî em dixwazin nêzîkî we bibin. Ev ji bo me şeref û rûmet e û em lêborîna xwe ji cenabê we dixwazin, me di destpêkê de xeletiyek pir mezin kir. Paşê her sê kurê mêrik li ba hev rûniştin û hê şarezayiya bavê xwe fêm kirin ku ew wî hişê xwe winda nekiribû. Gelê hevala. Ji bo me dersek mezin di vê çîrokê de heye. Dema hûn çavên xwe ji hin mafên xwe re bigirin, yên din dê di ronayiya rojê de li ber çavê we bên dizîn. Neheqî neheqî ye, çi piçûk çi mezin ferq nake. Divê mirov guh bide mezinê xwe û li mafê xwe xwedî derkeve. Bi taybetî gelê Kurd bi hezar salan saloxê wan hatiye dayîn ku bi xîret in, xwedî rûmet in, bi hêz û qewet in, Ne zordestiyê li kesa dikin û ne jî zordestiya kesan li xwe qebûl dikin. Pêşiyên me dibêjin bêderpî bigerin lê stûyê xwe ji zalima re xwar nekin. Ez silav û rêzê xwe diyarî her pênc perçê zêrîn dikim û ez bawer im we ji min fêm kir de bimînin di xweşiyê de.